Siwrne Dylan o Aber 23 a un yng Nghaerdydd.
Felly, y pwnc cyntaf ni am drafod heddi, wel yr unig bwnc ni am drafod heddi am 5 munud yw yw'r Steddfod yn berthnasol i bobl ifanc heddiw ac os ddim, pam y dechrau nawr? Dylan? Ie, yeah, fi'n cael ei bod e. Fi'n fi fi dwlu mynd i'r Steddfod, mynd bob blwyddyn, wedi ers o'n i'n Bachgen bach, a fi wastad yn ffindo rhywbeth newydd, wel ddim rhywbeth newydd, ond rhywbeth sy'n berthnasol i fi yn bob blwyddyn. So, ie, yeah, ti'n mae bands da, Lenny, mae'n mynd i fod cinema am y tro cynta, sy'n, a sy'n berthnasol i bobl ifanc, a um, tanco, prif, hwnna prif reswm y pawb yn mynd i steddfod, no, tanco, pobl Cymraeg. Ond mae'n beth newydd,

Allai ddim... Yr unig broblem allwn i meddwl am yw rili, dyw e ddim mor berthnas... As in, mae'n berthnasol i ni fel pobl Cymraeg, uh, fel Cymry Cymraeg, siarad Cymraeg, ond wedyn i bobl sydd ddim rili'n really siarad Cymraeg adre, um, yeah. dyw, e, dyw e ddim rili'n really cynnig lot o bethau neu lot o wybodaeth i bobl newydd ddod, sa'n credu. Mm. Cos mae cymaint o bobl, fel o'n i'n siarad gyda pobl pan o'n i'n ysgol, fel, yn gweud lle o'n i'n mynd, a ni'n disgrifio fe, ni'n disgrifio be oedd na, a o'n i'n fel, oh, that sounds class.

A o- o'n i 'di synnu ar beth o wnaeth sbio fy massive. Ma' fel ma' mwy fel festival nag yw e unrhyw beth arall. Ie. A rwy'n credu y ffordd ma'r Steddfod gallu t'wod bod yn mwy perthnasol i pobol ifanc wel y- y- i'r pobol ifanc 'na sydd yn dod o y c- yr un cefndir â fi a rwy'n credu ma'n arf rili bwysig i helpu pobol defnyddio'r Gymra'g yn cymdeithasol. Hmm. Mm. Fel, os mae mam a tad ti'n siarad Cymraeg yn naturiol, ti'n mynd i siarad Saesneg da ffrindiau ti. Chos ti'n siarad Saesneg adre. Mm. Felly, ie. Yeah. O'n i'n meddwl, cos ni'n meddwl, o'n i'n trafod symud y Eisteddfod i Gardydd a wedyn rhannu popeth, so yn hydrach na cael maes, defnyddio mm. pethau lleol a adlad y lleol. Mm. Ond wedyn mae hwnna'n meddwl bod rhaid i chi talu am popeth yn, yn mm. ego, so bod rhaid i talu mewn i babell le, neu bod rhaid i talu mewn i Dy'r caffi, Mister Urn, Mister Urn, Mister Morea, Mister Steddfod. a wedyn, ie. Yeah. Ond wedyn, eto, o'n i'n kind of hoffi'r syniad yna, cos byddwn ni'n talu, ond wedyn eto, byddwn fi'n credu bys y fedrys yn lleihau nifer o bobl sy'n mynd i popeth. Mm. Ti hefyd yn byw yn Gwydydd. Gwir.
So, dychmyga pobl sy'n gystadlu yn y Steddfod, sydd yn dod o Holyhead neu Ynys Môn yeah, neu Wrexham, Gofod Tregeilio, hope for that. Rhan o'r hwyl sy'n gwersylla. Yeah. But yeah. Mae'n yeah. festival. Mae'n festival. Yeah, cos o'n just siarad meddwl mewn ffordd ti a gwahanu y pethau mae pobl ddim yn really gyda diddordeb mewn yeah. sy'n pobl ifanc. Fel pa person ifanc um, sy'n hoffi cyddoriaeth um, a peto a campo a festivals, ond sydd ddim yn hoff iawn o barddoni neu o um, to, uh, areithiau gan ysgrifenwyr sy'n a gwahanu'r kind of labels yna. A'r pwynt ar wahân, yn credu lle gall yr Eisteddfod wneud lot, mm. tywed y hen traddodiadau yna, trio wneud nhw'n rili really perthnasol i pobl ifanc. Mm. A rwy'n credu na, na sut mae, na, na ardal lle o ie, ni'n cael maes fi, ni'n cael popeth arall, ond sut ni'n gwneud tywed, Dafn Sgwerin, neu tywed, y hen traddodiad

um, tywed y pobl sy'n sy dysgu Cymraeg neu, neu sydd mm. o gair o Gymraeg. Mm. Perthnasol, gigs, cinema, tango, um, yeah.
Think it's giant. Yeah, yeah. Yeah, cytuno eto. Um, just trial uh, fod yn fwy o berthnasol i bobl sydd ddim yn dod o deuluoedd Cymraeg yeah. um, a jyst trio wneud y wrgylch mwy croesawu gan, really, ac gyda mwy o wybodaeth i helpu nhw.